Merci, dass Der komm sidd. Den OGBL, deen hat haut de Moien säin éischten Nationalvirstand vum Joer. Traditionell ass et esou, dass mer allkéiers no Ofschloss vun engem Joer all deene gedenken, Memberen, déi vun eis gaange sinn, an dat hu mer och haut de Moie gemat, wou mer dann och ëmmer erëm Leit, u Leit denken, déi eim stellvertriedend fir déi aner sinn, dat sinn der meeschtens, déi sech duerch besonnesch staark gewerkschaftlech Engagementer ervirgedunn hunn. D'lescht Joer war et ënner anerem den Hinterscheids Mett an dëst Joer ass et den Dames Fränz gewiescht, deen jo viru kuerzer Zäit gestuerwen ass an deen eng laang gewerkschaftlesch Traditioun huet, ugefaangen eigentlech am OGBL als Delegéierten, dann laang Zäit ënnert dem Landesverband ACAL wou en ee vun de Piliere war, dat ass en och bis zu sengem Doud bliwwen an der ACAL am Kader vum OGBL an wou en och am Nationalvirstand an all de leschte Jore war. An mir hunn haut nach eng Kéier geduet, nodeem en, hunn e geduet, nodeem en eben Ganz eigentlech net ganz iwwerraschend viru kuerzem verstuerwen ass, an dat eist Gedenke gëllt dann och all un deenen, déi d'lescht Joer vun eis gaange sinn. Mär hunn haut dann eis virun allem zentréiert op d'Situatioun hei zu Lëtzebuerg, och op d'politesch Situatioun, wou mer eis als OGBL situéiert hu par rapport zu all deem, wat elo kënnt. Dat geet bis an 2019 eran. 2018 hu mer natierlech de grouse Rendez-vous am Hierscht mat de Parlamentswalen. Mär hunn de Rendez-vous dohingehend, dass déi Parlamentswalen eis natierlech héichgradeg interesséieren a virun allem och Déi Regierung, déi dann no deene Wahlen entsteet, well mer jo gewerkschaftspolitesch héich interesséiert dru sinn, wat an enger ganzer Partie vu wesentleche politesche Beräicher sech dann hei zu Lëtzebuerg entwéckelt, an dat esouwuel virun de Wahlen, programmatesch gesi bei de Parteien, wéi natierlech och no de Wahlen, wann et drëms geet, eng nei Regierungskoalitioun ze maachen oder déi bäi déi al ebe bäibehalen. Ech man dohigeent haut keng Hypothees vun deem wat dann am Hierscht wäert wäert sinn. Dann fir den OGBL, an dat ass an der selwchter Linn wichteg, och programmatesch gesi mee och organisatoresch, hu mär natierlech d'nächst Joer de viraussiichtend d'nächst Joer, well de Projet de loi nach net nach net gestëmmt ass, mee viraussiichtend d'nächst Joer, warscheinlech am Mäerz, 2019 wäerten d'Sozialwahlen hei zu Lëtzebuerg stattfannen an et ass och esou, dass mer elo dann eis Préparatiffe fir déi Wahlen do huelen. An an där selwechter Linn, an där selwechter Linn läit natierlech dann och Enn 2019 de Kongress, den uerdentleche Kongress vum vum OGBL. An esoufern ass haut d'Situatioun gewiescht, un sech de Kader ze setzen fir eng ganz Partie vu gewerkschaftspoliteschen Aarbechten, déi do op eis duerkommen. En vue vun deene Parlamentswale wäert et esou sinn, datt natierlech den OGBL wäert zu all de wesentlechen Sujeten, op alle Fall dat elo mol aus enger gewerkschaftlecher Perspektiv gesäit, Stellung huelen, an deem Sënn, dass en eben do de politesche Parteie wäert suggeréieren, esou wäit wéi méiglech dem OGBL seng Positiounen ze iwwerhuelen. An dat bezitt sech, dat bezitt sech dann natierlech op Beräicher vun der ënner anerem Lounpolitik, op d'Beräicher vun der sozialer Sécherheet, den Sujet vum Sozialstat insgesamt op jo dee ganz, ganz wichtegen Problem, dee sech hei am Land stellt, nämlech dee vum Logement, vun der Educatioun, Ausbildung, mee Ausbildung net nëmmen initial, mee tout au long de la vie, an dann natierlech eng ganz Partie Aspekter, déi mam Aarbechtsrecht wäerten zesummenhänken. Do geet et natierlech ëm zukünfteg Entwécklungen, aner Leit giffen elo vun Digitaliséierung schwätzen, zukünfteg Entwécklunge par rapport eben zu der Situatioun vun Aarbechtsverträg, dann zu der Sécurisation des parcours professionnels. Also, wéi gesot, et ginn eng ganz, ganz breet Panoplie, ech kéint och nach Fiskalpolitik nennen, et ginn awer eng ganz breet Panoplie vu Sujete, wou mer eis wäerte konzentréieren an wou et och esou wäert sinn, dass den OGBL un d'politesch Parteien hei zu Lëtzebuerg, déi an de Wahlkampf zéie wäert, präzis Fuerderungen hunn an Virstellungen entwéckele fir dass se esou wäit wéi méiglech an hiren Programmer do wäerten Afloss fannen. Et ass awer esou, dass d'Diskussioun haut de Moien net just drëms gaangen ass iwwert dat, wat nom Hierscht 2018 wäert stattfannen, mee dass mer eis natierlech konzentréieren op d'politesch Situatioun vun elo. Mer hunn nach ëmmer eng Regierung. Déi Regierung, déi huet Aarbecht ze leeschten, zumindest bis de Summer dëst Joer. An bis dohin ass nach vill Zäit fir ganz vill Positives am Sënn vum Salariat hei zu Lëtzebuerg an domat och vun der Groussdeel vun der Bevëlkerung ze maachen. An do ginn et eng Partie Sujeten, déi un der Akutheet näischt verluer hunn, au contraire, an déi hu mer och haut de Moien dann behandelt. Den éischte Sujet, dat ass, dass den OGBL weiderhin dës Regierung opfuerdert, eppes um Niveau vum Mindestloun ze maachen. Dat ass also net iergendeppes, wat geriicht ass op no de Wahlen, mee dat ass eng Fuerderung, déi gëllt, déi gëllt elo, well schlussendlech de Problem vum Mindestloun sech jo net eréischt zënter gëschter Moie stellt, mee deen eben och eng gewësse Geschicht schonn hannert sech huet. Den OGBL war deen, deen Enn 2015 am Kader vun senger Campagne fir e Sozialpak hei zu Lëtzebuerg, deier als Reaktioun op den Austeritéitspak oder Spuerpak genannten Zukunftspak, dee mer do als Reaktioun geholl hunn a wou mer gesot hunn, et muss eng zu enger struktureller Erhéijung vum Mindestloun kommen. Dono huet d'Regierung an der Persoun vum Premierminister De Wirtschafts a Sozialrot domat beoptraagt, genau zu deem doe Punkt en Avis auszeschaffen. An d'Parteien am Sozialrot, an do si mer bei de Sozialpartner, déi hu schnell geschafft. Déi haten hiren Avis relativ schnell fäerdeg, souwuel de Groupe patronal wéi de Groupe salarial. Deen Avis, dee läit och elo schonn zënter Méint laang vir. An ech ginn dovun aus, dass, wann de Premier Minister, En Avis freet vun de Sozialpartner, deen um Dësch läit, da kann en herno net méi soen, en hätt elo nach net déi noutwenneg Donnéeë fir zu engem Mindestloun och Décisioun ze huelen, respektiv déi um Niveau vun der Regierung ze diskutéieren. Ech erënneren nach eng Kéier drun, dass et net duergeet haut ze soen, dat stoung net am Koalitiounsprogramm am Joer 2014. Well, ech widderhuelen dat, wat ech och schonn op aner Plaz gesot hunn, et wär jo absurd gewiescht, wann een eng Spuerpolitik mécht, dei eng total iwwerflësseg, wann een eng Spuerpolitik mécht an da géif ee gläichzäiteg un eng strukturell Erhéijung vum Mindestloun denken. Dat wär jo e bëssen absurd gewiescht zu deem deemolegen Zäitpunkt. Mee et ass grad esou wouer, datt et keng eng Regierung op der Welt gëtt, déi just strikt no engem Koalitiounsprogramm fiert, zumools dann, wa sech d'Situatioune grondsätzlech änneren. Dat ass hei zu Lëtzebuerg de Fall gewiescht, wirtschaftlech an eben och op alle gesellschaftleche Froen, déi sech stellen. An dofir ass et eben absolut vu Belang, datt de Mindestloun weiderhin net nëmmen an der Diskussioun bleift, mee vun dëser Regierung also ugaange gëtt. Mär hunn eis dann am Kontext vun där Diskussioun Mindestloun haut de Moie mat enger ganzer Partie vun Iwwerleeungen, Argumentatiounen ausenanergesat. Menge mir hu festgestallt, dass an all deene leschte Wochen dat zu engem zentralen Thema ginn ass. An dat ass och gutt esou, well et eeben Zéngdausende an Zéngdausende Leit hei am Land, déi Dag fir Dag schaffe ginn, grondsätzlech grondsätzlech betrëfft, an dofir ass et och wichtig, dass dat Thema déi Bedeitung huet. Wat, mat wat hu mer eis ausenanergesat? Mir hunn eis ausenanergesat mat all de Reaktiounen aus dem politesche Raum, jo virun allem och aus Patronatskreeser. An den OGBL wëll haut nach eng Kéier feststellen, dass wa mir d'Erhéijung vum Mindestloun fuerderen, dann ass dat eng Loundiskussioun. Dat ass keng Diskussioun iwwert de Logement, dat ass och keng Diskussioun iwwert staatlech Sozialleeschtungen, Prestations familiales oder aner Saachen, dat ass eng Loundiskussioun. A firwat féiere mer déi Loundiskussioun? Aus deem einfache Grond, well mer der Meenung sinn, dass Par rapport zu der Richesse vum Land, par rapport zu dem allgemengen Niveau de vie hei am Land, par rapport zu enger méi gerechter och Verdeelung vun de Produktivitéitsresultater an och Gewënner hei am Land, et wichteg ass, virun allem och déi Leit, déi ganz ënnen an der Lounhierarchie stinn, ze stäerken, dass et net eleng duergeet, dass déi 5 Prozent uewen ëmmer méi exponentiell Revenuen a Léin hunn, et ass jo net nëmme Léin wat se kréien, mä et gëtt jo nach déi Lounformen, déi Stoke Options heeschen an anerer, mä datt et virun allem och zu enger méi gerechter Verdeelung aus enger ganzer Partie vun Iwwerleeunge muss kommen. An dat ass eng Loundiskussioun. Et steet fir eis, an dat ass bei all Mindestloundiskussioun ëmmer de Fall, dass ee, jo, wéi produktiv ass eigentlech e Mindestlounverdénger? Mir hu jo Leit ëmmer erëm vum Patronat, déi mengen, déi wären eigentlech manner produktiv wéi dat, wat se als Mindestloun verdéngen. Bon, ech mengen, ech weess net, wou déi philanthropesch Betriber sinn, déi esou Leit iwwerhaapt nach géifen astellen. Dat ass jo décke Brach, gradesou wéi déi Diskussioun, An dat ass eng Äntwert op den Här Thelen, dee jo ëmmer mat deenen Diskussioun do kënnt, grad esou wéi déi Diskussioun een sech jo kéint stellen, fir Topmanager, déi esou genannt ginn, déi vläi, déi an d'Milliounen, a Millioune vun Euroen am, am Joer verdéngen, fir nëmmen déi ze nennen, wann een do géif d'Fro stellen, jo, sinn déi eigentlech esou produktiv wéi dat, wat se, wat se verdéngen? Also ech hätt do eng kloer Äntwert dodrop, an ech hoffen, datt den Här Thelen da grad esou eng kloer Äntwert dodrop huet wéi Wien déi emmer rem an d'Weeër féiert wann et em den Mindestloun verdinger verdinger geet. Sou dozou gett et natierlech Eckdaten a mir si jo net blann fir all déi och déi Argumentatiounen déi emmer an an an d'Weeër gefouert ginn. Dat éischt dat ass, an ech resuméieren se, jo mir hunn e Kompetitivitéits Problem oder Rentabilitéits Problem. Bon generell also Lëtzebuerg huet kee Kompetitivitéits Problem. Mir hunn och Produktivitéits Entwécklungen. Mä hu jo schonn d'lescht Joer festgehalen, datt mer vun 2014 bis 2016 hei vum Fong-ie reale Loundefizit, Retard kann een eigentlech hu soen, vu minus, also vun 2,7 Prozent hunn. Dat heescht, de Lounproblem, dee besteet generell hei hei zu Lëtzebuerg, onofhängeg vun der Mindestloundiskussioun. An da kommen ech zu der Rentabilitéit oder Kompetitivitéit un sech ze schwätzen. Et gëtt ëmmer dann mat natierlech verdeelt mam noen Ausland verglach. An dann gëtt jo och ëmmer verschidde Beräicher ugeschwat, wou gesot gëtt, mä dat sinn jo da virun allem déi, wou et niddreg Léin ginn, oder et gëtt de Mindestloun, an do giffen d'Lëtzebuerger Betriber dann ënnert d'Rieder kommen an dee Moment, wou mer hei giffen de Mindestloun erhéijen. An ech wëll lech do einfach e puer Chiffere ginn. Dat si Chifferen aus dem Joer 2016, an zwar e Comparatif tëschent Lëtzebuerg mat Belsch, Frankräich an Däitschland par rapport zu dräi Beräicher, der Industrie, der Konstruktioun, da si mer do am Bau, Handwierk an dem an dem Commerce, dem Handel, 2016. An et geet hei drëms ëm de Coût salarial horaire, wat ass eigentlech, sinn d'Lounkäschten an deene Beräicher, déi ech elo genannt hunn, pro Stonn. An der Industrie, Lëtzebuerg, 31,8 Euro, a Frankräich, 38,3 Euro, Däitschland 38,8 Euro an der Belsch 44,2 Euro. Gutt, zumindest mol um Niveau vun dem Coût salarial horaire. gëllt d'Argument net fir Lëtzebuerg, datt et Léin wären, déi do iergendwou géifen iergendeng Kompetitivitéit, Kompetitivitéitsproblem schafen. Da komme mer zur Konstruktioun, jo, Bauhandwierk, ech kommen herno just an der Pressekonferenz nach drop, drop zeréck. Lëtzebuerg 25,2 Euro, Frankräich 31,4, Däitschland 27,1 an d'Belsch 34,4. Och do déi selwecht Remark wéi bei der Industrie. Da komme mer de Coût salarial horaire am Handel, Lëtzebuerg 21,8, Frankräich 3,4, Däitschland 27,1, Belsch 38,2. An do bemierkt Der, do ass déi eenzeg Plaz, wou dann ee vun den Nopeschlänner an engem Beräich dann Lounkäschten huet, déi hënner Lëtzebuerg leien, dat ass dann Däitschland am Commerce, an dat war et. Dat war d'Joer 2016. Sou, mir sinn net déi, déi normalerweis all Dag esou Statistike presentéieren, mee wann ëmmer erëm déi selwecht Leier kënnt, dass d'Lounkäschten hei zu Lëtzebuerg ze héich sinn, da kënnt iergendwou een Dag, wou een och dodrop muss äntweren. An dat ass heimat geschitt. Dat ass den. Dat heescht de Coût salarial horaire insgesamt. Komme mer dann zum Mindestloun. Well mir hu jo och dann ëmmer erëm déi Positionnementer, déi dohinner ginn, also, ah, de Mindestloun, deen ass ëm esou vill, huet en sech entwéckelt an all deene leschte Joren. Ech kéint, obwuel ech elo net schlecht wëll den Här Würth zitieren, deen dat an engem Artikel an enger gréisserer an der gréisster Dageszeitung hei zu Lëtzebuerg gemat huet, dee gesot huet, majo mee de Mindestloun, deen huet sech zënter dem Joer 2000 a bis 2016 ëm 60 Prozent entwéckelt. Wéi kann een also nach dohinner goen a soen, elo nach 10 Prozent drop fuerderen? Et huet en net gesot, mee dat war sous-entendu. Mä wat en net seet, an dat ass do wou et dann interessant gëtt, dat ass, datt de sougenannte Salaire vu 95 Prozent, dat heescht dat ass dee Salaire vun deenen, deen niddregste vun deene leschte 5 Prozent, dat heescht dat ass dee Salaire wou dann nach 5 Prozent méi héich ginn, S. 95, datt déi sech ëm 62 Prozent zënter dem Joer 2000 entwéckelt hunn, ass plus ou moins déi selwecht Proportionalitéit. Wat jo dann och interessant ass, déi Proportionalitéit ass liicht eropgaangen, d'Verhältnis do zwëschent dem Mindestloun an deenen ieweschten, déi lescht fënnf, also den niddregste vun de lescht fënnf Prozent. ass et fir den SC Monnermonschem en Verhältnis vu 5,31 Mol am Joer 2016, dat war am Joer 2000 e Verhältnis vu 5,24 Mol méi héich wéi de Minster. Interessant ass awer, Dir gesitt hei, do huet sech d'Proportionalszahl plus ou moins D'selwecht entwéckelt. Interessant ass awer, an dat ass eis elo opgefall, an dat déit awer ville Vermutunge Rechnung, dass, an ech soen dat elo mat Virsicht, dass alles drop hindeit, dass ëmmer méi eng grouss Zuel vu Leit, déi hei am Land schaffen, ëmmer méi eng grouss Zuel ëmmer méi staark an d'Noperschaft kënnt vum Mindestloun. déi zwar driwwer leien, awer wou mer ufänken eng ëmmer méi staark Konzentratioun vu Léin, an dat sinn déi och Definitioun um europäesche Plang, les bas salaires, do si mer bei 66 Prozent vum Medianloun. Do soen ech Iech och de Chiffer, Wann de Mindestloun ëm 60 Prozent, deen s 1962 Prozent sech entwéckelt huet, dann huet de sougenannt s 20, dat sinn also déi 20 Prozent, sinn nach 20 Prozent, déi drënner leien. An ueleg ass genau den, deen, deen Niveau vum zweeten Dezil, genau deen, dass genau deen sech alles anescht wéi 60 Prozent entwéckelt huet, mee nëmmen ëm 36. Prozent, an dat deit dat Phänomen hin, wat ech elo gesot hunn, an dat heescht, dass och wann de Mindestloun vläicht esou vill zéngdausende Leit betrëfft, dass der nach vill méi betrëfft, déi an de Noperschaft sinn, an obwuel den Duerchschnëttsloun hei am Land permanent an d'Lut geet, den Duerchschnëttsloun, dann heescht dat, dass mer och eng Verdeelung, e Verdeelungsproblem hunn, an der gesamter Lounhierarchie hei zu Lëtzebuerg. An dat bedeit dat, dass mer eis do reconfortéiert fillen, dass mer soen, et muss esou sinn hei am Land, dass d'Produktivitéitsgewënner, dass iwwerhaapt d'Richesse méi gerecht verdeelt gëtt. An dat ass, dofir ass de Lounproblem, an ech kéint elo nach mat engem aneren Element soen, dass dass hie um europäesche Plang ugeholl gëtt, dass eigentlech de Mindestloun misst 60 Prozent vum Medianloun sinn. Medianloun ass jo deen, dee sech d'Gesamtpopulatioun, déi Loun verdingen, an zwou gläich Partien opdeelt. An do läit Lëtzebuerg drënner. Mär hunn och do, dat huet awer mat methodologeschen Problemer, Berechnungsproblemer ze dinn. Mir hunn e Wäert vun der OECD, dee läit bei ronn 55 Prozent vum Medianloun. Mir hunn dann Chifferen, déi aus Eurostat-Donnéeë kommen, do läit nees do bei 50 Prozent, soudass mer egal wéi an där Fourchette ënnert dem Medianloun sinn. Firwat soen ech dat doen alles? Majo aus engem ganz einfache Grond, well den OGBL der Meenung ass, dass onofhängeg wéi d'Situatioun vum Logement hei am Land ass, an onofhängeg, an ech kommen nach drop zeréck, wéi ech och nach Sozialleeschtungen hei am Land entwéckelt hunn, kéint och soen d'Fiskalitéit entwéckelt huet, Steierreform, dass onofhängeg vun all deenen do Froen de Mindestloun hei zu Lëtzebuerg ze déif läit opgrond ebe vun den Argumentatiounen, wou ech elo gesot hunn, als Lounproblem an net als e Problem vum Logement oder dass de Sozialstat ze schwaach wär. Ech kommen op déi do, wéi gesot, Punkten nach zeréck. An dann huet jo d'Patronat meeschtens dann aner Argumentatiounen, déi dann an d'Wo, op d'Wo geluet ginn. Dat Éischt, dat ass, Jo, mee haaptsächlech giffen Kleng a Mëttelbetriber, an virun allem aus deenen ech genannt ginn hunn, da gëtt da vun der Agrikultur geschwat. Bon, ech muss nach emmer wëssen, wéi breet ass nach d'Agrikultur hei zu Lëtze-, mee Agrikultur gëtt geschwat, dann Hotellerie gëtt geschwat, de Commerce gëtt gesot, an dann am selwechten Déngen awer och d'Industrie an den Handwierk. An do wëll ech nëmmen dat heien soen. Also wann ech emol Abstraktioun maache vun der Industrie a vergiess elo net dat, wat ech virdru gesot hunn, wat de Louncomparatif ass. All déi aner Beräicher, dat sinn u sech Inlandsberäicher, déi Wirtschaft, déi leeft um Niveau vum Inland a vun enger Bannennofro of. Sollt een also net vergläiche mat gegebenfalls Problemer, déi fir deen ee Beräich an den anere Beräich um Niveau Exportniveau giffe passéieren. A wann d'Handwierk dohinner geet, d'Fédération des Artisans, mengt d'war den Här Schmit, deen dohinner geet an da seet, jo, mee dann hu mer nach méi Dumping, am Beräich vun Handwierk vun auslännesche Firmaen, da schwätzt en haaptsächlech vun der Ënnerwanderung vu Kollektivverträg an Net-Anhale vun Aarbechtsgesetzer hei zu Lëtzebuerg. Jo, da fannen ech dat Misär. Wann dat d'Diskussioun ass, fir de Mindestloun ze diskutéieren hei am Land, et mir leed, ass fir mech net akzeptabel. Do misst, an do ass den Här Schmit bei eis absolut wëllkomm, a mar de Moien gi mir eis eens, wann et drëms geet, wat muss alles hei am Land passéieren, fir déi Kontrollen ze maachen, fir déi Kontrollen op alle Chantieren, iwwerall wou geschafft gëtt, fir dass eben keen, deen hei aus dem Ausland kënnt, an da si mer am Detachement, mir sinn an deene Gesetzgebungen dran, fir dass keen hei am Land Gesetzer ënnerwandert, net applizéiert, respektiv ebe Kollektivverträg net applizéiert. Et kann net en Argument si vun der Net-Applikatioun vu Kollektivverträg, datt mir hei net giffen de Mindestloun e Mindestloun erhéijen. Dat ass och net akzeptéiert. Da gëtt et d'Argumentatioun, déi ëmmer erëmkënnt, Jo, mee wann elo de Mindestloun géif ëm esou vill Prozent an d'Luet goen, An deem Moment ginn da just Frontalieren agestallt, Grenzgänger. Ech mengen, do si mer dann op der nationaler identitärer Argumentatiounsschinn, déi jo am Héichcours am Moment hei zu Lëtzebuerg ass, a wou dann gespillt gëtt, gespillt gëtt eigentlech mat deene Leit, déi am Misär sinn, déi am Chômage sinn, onqualifizéiert Leit, déi am Chômage sinn, fir déi opzestëppelen, éischtens emol par rapport zu de Grenzgänger, a fir déi och nach opzestëppele géigeniwwer hir eegen Interessen, nämlech en ordentleche Loun, fir jo Aarbecht ze kréien, spréch Mindestloun. Mär hunn, an ech widderhuelen dat, ech mengen, mir haten et schonn am Dezember gesot, mir hunn eng Kéier gekuckt, wéi ass d'Proportioun vun de Grenzgänger an allen Niveauen vu Revenu oder Berufsqualifikatiounen, Beräicher an esou weider a mer hu festgestallt, dass ënnen um Niveau vum Mindestloun, an dat ass bei ronn 40 Prozent eben, wou eben d'Grenzgänger déi selwechte Proportioun ausmaachen, wéi wann ech elo a ganz aner Beräicher héich qualifizéiert, ech kritt elo Bank a Versécherungsberäich, géint anerer kucke goen, dat heescht, spillt eigentlech guer keng Roll, op welchem, vu welchem Niveau dass mer diskutéieren, an dofir ass et net akzeptabel, déi Argumentatioun ze soen, mä da gëtt dat jo just vu Grenzgänger besat, wa mer hei de Mindestloun, wéi d'Lou gesot hat, ass dat attraktiv an hei an do fir déi Leit, mee bis haut schéngt dat awer net de Fall ze sinn. Dofir stellen ech dann d'Fro, firwat dass et sollt de Fall sinn, wann de Mindestloun strukturell erhéicht ass, ëmsou méi Ëmsou méi wou et Beräicher, vill Beräicher gëtt, wou elo Leit iwwert Mindestloun schaffen, déi onqualifizéiert sinn. An dat ass net nëmmen a Beräicher vu Kollektivverträg, wou natierlech de Mindestdéngen anescht gesat ass, mee et ginn Beräicher, wou eben also och Onqualifizéierte méi verdinge wéi de Mindestloun, well wann D'Theorie vum Patronat, do giff stëmmen, da giff do keng Onqualifizéierter souwisou lo scho ginn, déi méi giffe verdinge wéi de Mindestloun. Mär gesinn op alle Fall do näischt. Also kann een ni sécher sinn am Liewen, mee et muss een awer kucken, wat d'Argumenter sinn. An et ass eigentlech näischt Faassbares do, fir fir ze soen, majo, dass déi doen Argumentatiounen einfach richteg sinn, dass déi sech giffe bestätegen. Mär hunn do näischt Tangibles. Dat selwecht gëllt och fir déi allgemeng Deng Argumentatioun, déi da kënnt a seet, jo, mee dann gi manner Aarbechtsplaze fir Onqualifizéierter geschaaft an dofir hu mer méi Chômage. Bon, Lëtzebuerg ass kleng. Mär hu warscheinlech och net déi kritesch Mass, fir do an deem Sënn Etüden ze maachen. Mee et ginn awer am Ausland Etüden, wou och ëmmer erëm par rapport zu der Fro vun der Aféierung vun engem Mindestloun oder enger Erhéijung vum Mindestloun eigentlech keng signifikativ statistesch positiv Korrelatioun stattfonnt huet oder festgestallt gouf tëschent Eropsetze vum Mindestloun oder Aféierung vum Mindestloun an engem Eropgoe vum Chômage, éischter de Contraire war de Fall. An dat kéint och ganz gutt hei am Land de Fall sinn, wann de Mindestloun géif eropgesat ginn. Esou vill zu der Fro, et geet hei ëm de Loun. An ech wëll awer Dann och op déi Leit agoen, déi dat net just lountechnesch argumentéieren, mee déi Leit, déi dat dann nach anescht argumentéieren. An da fänken ech mam Premier Minister un, dee seet, Jo, jo, mee mir mussen dat do fir d'éischt analyséieren a mir mussen fir d'éischt mat de Sozialpartner an esou weider. Ech widderhuelen nach eng Kéier, den Här Bettenbech, D'Sozialpartner hunn am Wirtschafts a Sozialrot a sengem eegenen Optrag d'Aarbecht geleescht an déi ass ofgeschloss. Et gëtt also guer kee Grond, Mee nach laang ze waarden mat der Decisioun fir de Mindestloun hei am Land ze erhéijen. An da gëtt et d'Diskussioun, déi da jo och vu Patronatssäit ëmmer erëm dann, dat ass de Logement. De Logement, dat deiert Wunnen hei zu Lëtzebuerg. An erlaabt mer einfach do zwee Sätz ze soen. Et ass erstaunlech, dass zemools wann e Patronat domat kënnt, d'Deierecht, d'Wunndei, mat der Wunndeierecht hei zu Lëtzebuerg, aus deem einfache Grond, well ech ka mech erënneren, dass mer viru véier Joer hate mer d'Diskussioun och am Wirtschafts a Sozialrot fir en Avis zum Logement, a genau wann et ëm déi Punkte gaangen ass, fir ze verhënnern, dass sech giff eng spekulativ Logik hei am Land erginn, déi d'Wunnpräisser an d'Lut giff dreiwen, spéitstens dann huet d'Patronatssäit blockéiert, dat ka jiddfereen an deem Avis do noliesen. Virun zwee Joer hunn ech eng Kéier gesot, an dat war Appell och un d'Regierung, Maacht mol eng Etüd, awiefern europäesch Gesetz, Gesetzer, vun Traitéen iwwer Direktiven, respektiv Lëtzebuerg vu Constitutioun wéi iwwer bestoend Gesetzer et giffen onméiglech maachen, datt am Numm vum allgemeng Interesse eng Politik, villméi eng voluntaristesch Politik giff maachen, wann et drëms giff goen, Blockagë géint Spekulatioun a Blockagen och géint iwwerméisseg Präisbildungen ze maachen. Esou. E Patronat, wéi gesot, Dir haut vum Logement schwätzt, viru véier Joer war keng, absolut keng Bereetschaft do, fir iergendwou mol zouzeginn, dass iwwerhaapt Spekulatioun hei am Land am Logement passéiert. geschweich dann do vill méi offensiv dogéint virzegoen. A bis haut huet sech un där Tatsaach net geännert. An et ass schonn iergendwou e bëssen, naja, wann ech elo léif ausdrécken, widderspréchlech hir Argumentatioun, wann et ëm Mindestloun geet a sou, an op de Problem vum Logement ze verweisen an gläichzäiteg eigentlech näischt ze ënnerstëtzen, fir datt d'Präisser erofginn, well ech soen et hei ganz kloer, een, deen näischt aneschtes seet, wéi ausser elo Beschleunegung vun den administrativen an nach vläit Barrièren an esou weider, déi am Kader vun Autorisatiounen, nee, wa, et geet hei ëmmer erëm ëm d'Argumentatioun, d'Offer misst méi grouss sinn par rapport zur Demande, da ginn d'Präisser erof. Ech soen Iech hei ganz kloer, d'Offer ka roueg nach ganz strapp méi grouss sinn, mee d'Präisser wäerten net erofgoen. Well de Buedem hei zu Lëtzebuerg ass en absoluten Top Placement vun deene Leit, déi vill Geld hunn, fir nach méi Geld ze kréien. An déi waarden nëmmen drop, datt d'Offer an d'Lut geet, well déi wäerten déi genau déi Terrainen besetzen an d'Präisser ginn an näischt erof, well da géife se nämlech hir erwaarte Renditen net erakréien. An ech schwätzen do vu Privatpersounen, déi, jo, ech soen, déi éischter räich sinn, déi an e multiple Besëtz vun Haiser, multiple Besëtz vun Haiser, ech schwätzen hei net vun der eegener Wunneng, a multiple Besëtz vun Haiser sinn, oder vu Persounen, déi sech a Sociétéiten zesumme maachen, oder vu souguer Fongen am Immobiliënwiesen, wou dann nach méi Anonymat besteet, weem eigentlech de Buedem gehéiert a wéi domat spekuléiert gëtt. Sou, just dat als Äntwert op all déi Politiker oder Patronatssäit an der Diskussioun zum Mindestloun, wat de Logement ubelaangt. Ech mengen, ech kéint déi nëmme seriö huelen an deem Moment, wou do wierklech eng aner Attitude par rapport zu deem ganz, ganz wichtege Problem géif entwéckelt ginn. Dann, An entschëllegt, datt ech elo d'Argumenter alleguerten huelen, mee dat ass awer vläicht interessant, da kommen déi Säiten, déi soen, jo, mee de Mindestloun, d'Kompetitivitéit kann net an d'Lut ginn. Dat, also mir ginn awer zou, et ass net einfach hei mat engem Mindestloun hei am Land ze liewen. Dat ass jo ganz interessant, datt iwwerall d'Stellungnamen, eigentlech kee sech traut ze soen, mee de Mindestloun gëtt jo, geet jo vëlleg duer fir hei am Land gutt ze liewen. Dat seet kee méi. Ass jo och scho bemierkenswäert. Awer dass mir däerfen dat net iwwert de Loun reegelen, dat muss dann d'Sozialpolitik maachen. Och do steet d'Patronat an éischter Rei fir dat doen ze soen. Mä da soen ech, dat ass och iergendwou widderspréchlech, well ëmmer erëm d'Sozialpolitik hei am Land vum Patronat attackéiert gëtt. Si wär ze generéis a ganz aner Wuertbildungen, déi se sech do an deem Zesummenhang afale loossen. Ze generéis, an op där aner Säit sinn si och déi éischt, mir mussen manner Steiere bezuelen, Betribsbesteuerung erof. Dat ass och dat ass e Widdersproch. Mir maachen de Staat aarm, manner Mëttelen, a mat deene Mëttelen déi mer huet, soll en sech wa méiglech fir eis engagéieren, an doudsécher net fir eng ze generéis Sozialpolitik. Ech beloossen et dobäi, wat d'Patronatsargumentatioun ubelaangt, wéi een de Problem par rapport zu dem Liewensniveau, Mindestloun, kéint léisen. Dat ass Ganz widderspréchlech, jo bal hypokritesch. Da kënnt, kommen d'politesch Parteien, an ech mengen den Här Bettel hu mer och nogelauschtert, wou en da gesot huet, mee mir hunn esou vill gemat an niewent, also dem Mindestloun, hu mer esou vill gemat um Niveau vun de Sachleeschtungen, dat muss d'Logik sinn. An och do gesäit et vläicht net esou aus, wéi dat ëmmer dann och vun enger aktueller Regierung, virun allem vum Här Bettel an der Madame Cahen ëmmer erëm esou probéiert gëtt. ze vermëttelen. Ass da wierklech esou vill passéiert um Niveau vun de Sozialleeschtunge vum Staat? Mir hu Saachen, déi komm sinn, a mir hu Saachen, déi ofgeschaaft gi sinn, a mir hu Saachen, déi sech net weider entwéckelt hunn, wat da jo net dëser Regierung hire Feeler ass, mee dat war schonn déi Regierung virdrun, déi och do näischt gemat hunn. A mir hunn einfach emol probéiert, an ech sinn och elo ganz virsiichteg mat de Chifferen, ech leeën elo net meng Hand an d'Feier, dass alles bis op de leschten Euro stëmmt, wëll net do eng Kéier mat der Guergel geholl ginn, an trotzdeem hu mer eis Méi gemat, emol ze kucken, eng Famill, zwee Erwuessener, All zwee Minister hunn zwee Kanner, ee Kand ee Joer al, en anert Kand fënnef Joer al. Wat war d'Situatioun um Niveau vun de Sozialleeschtungen am Joer 2009? Firwat 2009? Ma et ass virun dem ominösen Austeritéitspolitik hei am Land. Wat war se 2014? A wat ass elo op der aktueller Gesetzgebung 2018? An ier Der mech herno d'Fro stellt, Wéi ass et da mat de Chèques-services? wëll ech Iech soen, Dat Element kann ech Iech leider elo net liwweren. Hat mer geduet mär kéinten Äech liwweren, mee mëttlerweil ass de System, Chèque Service, gëtt dat scho bal eng Wëssenschaft, muss wahrscheinlech en Doktorat iergendwou der Uni Lëtzebuerg maachen, fir dass nach een kann d'Chèque Servicen genau ausrechnen, Wat dann eng eenzel Famill, zwee Kanner oder verschiddene Varianten, zegutt huet an dann nach virun allem de Verglach ze maache mat 2009 an 2014, et ass eis bis haut net gelongen. Et ass eis gesot ginn, dass do de SIGI, de Syndicat intercommunal vun der Gestion informatique, eigentlech Plaz ass. Anscheinend hu se dat awer och ausgelagert un nach weider. Bon, mir sinn ongeféier op deem Niveau. Ech hunn eis och proposéiert als OGBL, dem Här Meisch e Bréif ze schécken, fir genau dat, wat mär wëlle brechen, d'Wëssen, dass seng Servicer dat giffen, giffe brechen. An ech hoffen och, dass se dat dann do maachen. Mee nach eng Kéier, ech entschëllege mech dofir, mä kënnen do d'Chiffren net, net liwweren. A vu wat schwätzen ech do? Naja, dat sinn d'Chèques-services 2009, wéi se waren, dann d'Chèques-services, déi, meng ech, zweemol eigentlech verschlechtert gi sinn, An da si mer bei der Austeritéitspolitik, déi dann elo erëm verbessert gi sinn, allerdéngs an en neie Modell agefaasst gi sinn an dann och nach kombinéiert si mat den 20 Stonnen, mat der 20 Stonnen Éducation linguistique. A fir dat elo alles kënnten an e sérieux Komparatif ze maachen, a wéi gesot, nach eng Kéier, ech soen elo do kee Chiffer, mee ech kéint awer vläicht undeiten, dass vläicht déi sougenannten Differenz an engem positive vläit guer net esou esou grouss ass, wéi dat verschidde Leit ëmmer erëm probéieren ze vermëttelen, mee mat aller mat aller Virsiicht. Wat allerdéngs ass, dat ass déi aner Rechnung, wéi gesot, Verdingscht, Mindestloun, Dann d'Cotisation sociale imposable, da komme mer op de Revenu net. An dann déi aner Allocatiounen, Allocation d'éducation, déi ofgeschaaft ginn ass, Allocation familiale, déi sech eigentlech net entwéckelt hunn, well déi sinn désindexéiert an et gëtt och keng Akommesentwécklung, déi do mat berücksichtegt gëtt. Op dee Punkt komme ech och nach zeréck. Dann d'Allocation de vie chère, déi 2009 agefouert gouf. Dann d'Subvention de loyer, wou mer de Wäert onnert geholl hunn, den héchsten, deen nëmme méiglech ass. An da komme mer zu engem Resultat, wat Folgendes seet, fir dass et ka e Verglach gemaat ginn, 2009, 2018, an ech soen Iech just dat elo, muss jo dann awer d'Kafkraaftparitéit hierstellen. Mer hunn also dat Ganzt den Index erausgerechent, mir hunn also d'Inflatioun erausgerechent. A wann een déi erausrecht, da seet een, Majo, déi Famill mat den zwee Kanner an deem Alter, wou ech gesot hunn, déi hat 2009 hat déi 47.918 Euro als disponibel, dat ass dat, wat se herno erauskritt hunn, disponibel. an am Verglach vun haut si se op 46.005 Euro. Dat ass eng Regressioun vun ronn 1900 Euro. Virun der Rechnung Chèque-service. Sou, elo kann natierlech soen, d'Allocation éducation huet een nëmmen ee Joer an dat verlagert sech net an esou weider. J'en conviens, mee fantastesch ass dat doen net virun der Rechnung vun de Chèque-service. Et kann also net dovun, an da soen ech nach eppes, wann 1.000, wär nach 1.000 Euro, Méi Differenz, dat heescht, da wäre mer op bal 3.000 Euro Minus, wann net, an dat kléngt jo elo e bësse komesch, wann ech dat elo soen, wann net de Mindestloun real ëm eppes iwwer 4 Prozent real, hors Index, sech während där Zäit entwéckelt hätt, da wär hei nach eng Kéier 1.000 drop ze tässelen. Dat heescht, et ass eigentlech indirekt de Mindestloun, deen dozou bewierkt, datt d'staatlech Sozialleeschtungen net nach méi schlecht ausgesinn, wéi dat, wéi ech hei gesot hunn, wat dann iergendwou e grousse Widdersproch ass par rapport zu deem, wat stänneg behaapt gëtt an an d'Weeër gefouert gëtt. An an dësem Kontext soen ech dann nach eng Kéier, D'Fuerderung un d'Regierung, Maacht eppes um Niveau vum Mindestloun! Mindestloun däerf net Sozialhëllef sinn! Een dee Mindestloun fir 40 Stonne Mindestloun schafft, deen däerf eigentlech net op Sozialhëllef ugewise si fir einfach normal ze liewen! An da maacht nach eppes ganz aneschtes! Nämlech, ech hunn hei vun de Sozialleeschtunge geschwat, den 21 November 2014 huet d'Regierung mam OGBL eppes ënnerschriwwen zum Zukunftspak. Déi gesamt Regierung, mam OGBL, mat der CGFP, mam LCGB. An deem Accord steet, et gëtt e Mechanismus gesetzlech agefouert, e Mechanismus gesetzlech agefouert, dee periodesch d'Prestations familiales en espèces et en nature un d'Entwécklung vum Medianakommes hei am Land koppelt. Bis haut gëtt et dat Gesetz net. D'Regierung huet elo nach ganz wéineg Zäit, do eppes ze maachen. An da ass et och wichteg, den Avis zum Projet de loi, et gëtt e Projet de loi, den Avis ze liese vun der Chambre des Salariés. D'Regierung huet elo nach ganz wéineg Zäit, dat anzeléisen, wat se do an den Accord ageschriwwen huet, well et ass genau dat, wat verhënnert, dass an Zukunft weiderhin, beispillsweis, ech huele just d'Beispill vum Kannergeld, ëmmer permanent méi entwäert gëtt, doduerch dass se net desindexéiert sinn, doduerch dass se net un d'allgemeng Akommesentwécklung gekoppelt sinn. Wann d'Regierung dat net mécht, dann ass dat e flagrante Wuertbroch an ech wäert dat awer virun de Wahlen all Kéiers widderhuelen, wou et ze widderhuelen ass. Et ass inakzeptabel, dass do näischt passéiert an do steet d'Madame Cahn an den Här Meisch, déi direkt concernéiert sinn mat all deenen hei Prestatiounen, direkt, direkt an éischter Linn wann do näischt, wann do näischt passéiert. Sou, ech si mer bewosst, dass hei vill Leit drënner falen, déi net onbedéngt alleguerte Wieler hei zu Lëtzebuerg sinn. Dat ännert näischt un der gesamter Verantwortung vun der Regierung par rapport zu enger ganzer Populatioun, ob se hei am Land däerfe wiele goen oder ob se net däerfe wiele goen. Et ass enger Regierung onwürdeg, dat doen net anzehalen. Dat zu der Diskussioun Mindestloun, akuten Handlungsbedarf also. An dann hu mer, wéi gesot, nach verschidden aner Sujeten behandelt. Ech ginn hei nach elo just op een an, dat ass, dass mär Diskussioune jo haten iwwert d'Aféierung oder Gesetzprojet zum Compte Épargne Temps, Aarbechtszäitkonto, dat ass jo e Gesetzprojet, deen ënnerwee ass, wat d'Fonction publique ubelaangt. A mir erwaarden eis vum Aarbechtsminister, dass kuerzfristeg och e Gesetzprojet op den Instanzewee geet zu dem Aarbechtszäitkont, zu den Aarbechtszäitkonte fir den De Rescht vun der Aarbechtswelt, a mir betounen nach eng Kéier, dass den OGBL net kann iergend e Projet droen, wou net e Patronat fir ee wesentleche Punkt Verantwortung iwwerhëlt, nämlech deen, dass wann Geld oder Zäit An dësem Fall ass et dann d'Geld. Geschollt ass, well Leit aus hirem Betrib, also souwuel am hiren Interesse wéi och am Interesse vum Betrib, Zäit ugespuert hunn. Dat heescht, an eng méi flexibel Aarbechtszäit ageklomme sinn, wéi de Maximum, deen am Moment iwwert d'Pann virgesinn ass. Dass, falls esou e Betrib da faillite geet, da muss och dee Betrib iwwer Assurancen, Mutualitéiten esou ofgeséchert sinn, dass de Salarié dat, wat ugespuert ginn ass, an dësem Fall kann et net méi als Zäit erëmkréien, mee dann och als Geld, als equivalente Loun kritt. Déi Garantie muss d'Betribswelt bréngen. Dat huet de Stat gemat par rapport zu senge Leit, déi beim Stat schaffen, an dat mussen d'Betriber och par rapport zu hire Leit maachen, déi bei hinnen schaffen. Alles aneschtes ass inakzeptabel an inakzeptabel ass mëttlerweil dann och an allen Diskussiounen, dass esou e Gesetzprojet géif net gestëmmt ginn an en an der Fonction publique zu deem selwechten Thema géif gestëmmt ginn. An ech widderhuelen hei nach eng Kéier, déi wonnerschéinst Solutioun, an déi wär regierungspolitesch och ganz interessant, dat wär, wann zwee Projeten zum selwechten Sujet de selwechten Dag an der Chambre des Députés zum Vott géife stoen. Mee fir d'éischt brauche mer emol e Projet de loi dozou. Do ass akuten Handlungsbedarf. Esou vill zu de politeschen Themen. Ech mengen, ech hunn elo näischt vergiess. Ech wëll hei nach just dräi, véier, wann Der nach Gedold hutt, dräi, véier sektoriell Saache soen. Dat Éischt, dat ass de Bau, de Kollektivvertrag an der Konstruktioun, Bau.

Salarié bedeit 4,5 Prozent, esouwuel d'Tarifléin wéi d'Realléin. Et ass bedauerlech, datt d'Patronat alles probéiert fir déi do Verhandlungen ze verzögerun. Ech kéint och nach verstoen, an deem Sënn, de Secteur boomt, D'Geschäfter lafen gutt, si soen et selwer, si hu méi Optreeg wéi déi, déi se eigentlech packe kënnen. An dann ass et natierlech kloer, dass de mol probéiers, d'Kollektivvertragsverhandlungen op déi laang Schinn ze réckelen, och wann et eigentlech net grad bäidréit zu engem bessere Vertrauensverhältnis zwësche Sozialpartner, déi um Dësch sëtzen. Esou dass mir dann elo leider forcéiert sinn, an Aktioun ze goen an ab Enn Februar wäerten déi éischt Manifestatiounen an deem Beräich ufänken a mir wäerten do net noginn an de Konflikt agoen, wann dee vu Säit vum Patronat kënnt. An ech kéint och hei annoncéieren, dass et net bei deene 4,5 Prozent bleift, well dass schonn ab 2016, September 2016, wou dee Vertrag endlech op en Enn komm ass an d'Retroaktivitéit wäert dann elo lafend op déi 4,5 Prozent récurrent eropgetässelt ginn. Dat zu deem Secteur. Dann huet den eise Syndikat SEW-OGBL och haut de Moien eng interessant Interventioun gemaach, op déi ech och wëll ganz kuerz agoen, nämlech op d'Penurie vun de Schoulmeeschteren hei am Land. An nach eng Kéier festgestallt, Mat ganz villen Argumenter, firwat eigentlech den Educatiounsminister Meisch do villes verschlof huet, réischt ganz spéit gemierkt huet, datt et iwwerhaapt zu engem Ausmooss vu Penurie géif kommen, net drop gaangen ass, op all Warnungen, déi ënner anerem vum SEW-OGBL gemat gi sinn, net op déi gelauschtert huet. an et viraussehbar war, dass wann Leit véier Joer laang eng Ausbildung maachen, wat eigentlech vum Fong hier, d'Uni Lëtzebuerg, wat vum Fong hier eigentlech eng professionell Ausbildung war, dass och mat engem Bachelor professionel, wou dat ofgeschloss gëtt, wa mer den Diplomniveau huelen, a professionell heescht net nëmmen theoretesch Ausbildung a praktesch Ausbildung, an da wa se wëllen Schoulmeeschter ginn, well u sech sinn et se jo, Da kréien se gesot, da kommt guer. An nom kommt guer muss de nach dräi Joer Stage, wou se dann erëm eng Kéier Tester, Examen an esou weider a gogo, bis eben déi Leit entweder déi zukünfteg, déi dat do wëlle léieren, soen, hei dat do maan ech net, da maan ech, studéieren ech eppes aneschtes, oder ënnerwee einfach ophalen, well et net méi geet. Dass, wann een net mierkt, dass dat riskéiert an d'Katastroph ze féieren, dann, Leid, dann huet een e Problem, dann huet een e Problem an et huet een nach méi e Problem, wann een net nolauschtert op déi Leit, déi vum Terrain sinn an och déi Organisatiounen wéi den SEW, OGBL, deen eng laang Traditioun virun allem och an där doer Diskussioun huet, wann een deenen net nolauschtert. Firwat soen ech elo net nolauschteren? Well de Campbell, De Comble vun deem, wat inakzeptabel ass, dat ass dann elo iergendeppes Bâcléiertes ze maachen, natierlech virun de Wahlen, do si mer wierklech voll an der Show dran, en Accord mat dem SNE, CGFP, ënner Ausschluss, Geheimverhandlung, ënner Ausschluss vum SEW, OGBL, Dann ass dat alles aneschtes wéi eng demokratesch Erugehensweis. Den SEW-OGBL huet nach emmer confirméiert, en hat vläit oft Konflikter mat eenzelnen Educatiounsministèren, mee esou eng Attitüd hat den Educatiounsministère par rapport zum Minister, zum OGBL nach ni. An, wéi gesot, dat ass inakzeptabel, zumools da wann ee selwer e ganz schwéiere Problem mat verschold huet. D'Situatioun leschte Summer anscheinend war et do esou, datt sech bei Studenten der nach just 16 gemellt hu fir de Concours eventuell unzegoen. Katastroph, 300 géifen der gebraucht ginn. An den SEW ass op engem Punkt ganz kloer, dee Stage, Egal wéi wäit dass en een ofschaaft oder net, mee de Stage un sech misst eigentlech en Encadrement sinn, wou een och d'Méiglechkeet huet a Kontakt zu engem Tuteur ze sinn, fir sech begleeden ze loossen an den éischte Jore vun dem Exercice professionnel. Mee et dierft net schlussendlech en zweet Studium sinn, nodeem een schonn e ganz Studium ofgeschloss huet, well da geet een eigentlech siwe Joer fir Schoulmeeschter léieren. Dat ass, dat ass absurd. Bedauernswäert, an dat gëtt och net geléist, andeem een elo Surenchère mécht, virun allem op Säite vun der Demokratescher Partei, wat d'Stagezäiten hei am Land ubelaangt, den Här Meisch mat dem SNE vun dräi op zwee an dann d'Madame Cahen, déi da fir de Stat insgesamt op ee Joer nun eemol mengt, misst de Stage sinn. Ech wëll mech do guer net weider ausloossen. Dat ass vill Kakaphonie, Elektoralkakaphonie. Mee wat zielt, dat léisst Eng d'Problemer net vun deene Leit, déi wëllen dee Beruff, dee wichtege Beruff aus sech, also deen léieren an herno och ausüben, well de Problem ass eben en aneren an do misst eigentlech eng ganz aner Form vu Stage gemat ginn, wéi dat am Moment de Fall ass. An dann nach eng Kéier, den LCW widderhëlt ëmmer erëm, Et ginn vill Moyenen eigentlech dem Enseignement, der Educatioun um Terrain, der Schoul um Terrain entzunn duerch en iwwerméissege bürokratesche Waasserkapp iwwert der Schoul an dat mécht och ëmmer méi Problemer. D'Moyene sollen endlech do ukomme wou se mussen ukomme fir eng qualitativ Schoul hei zu Lëtzebuerg ze halen. A wa mer schonn bei der Qualitéit sinn, da sinn och déi lescht Virschléi vum Här Meisch vum Asebio Je Bärl haut de Moien net nëmme kritesch, mee och oflehnend betruecht ginn, wou et drëms geet vun deene véier Joer gegebenfalls der dräi ze akzeptéieren, wou da vläicht an der Belsch dat passéiert, wou op der Uni ganz kloer gesot gëtt, Mamm, och, da jo, mam Asebio Je Bärl, mir wëllen net, D'Grondausbildung rofsetzen, dat géif da weider näischt anescht bedeiten, dass wahrscheinlech d'Uni Lëtzebuerg geschwë kee méi huet, deen nach hei Schoulmeeschter léiert. A falsch ass och de Wee, ze mengen, mir maachen elo allgemeng de Wee op fir soi-disant apparentéiert Diplomer, da schwätze mer, ech weess net wat, vun Assistants sociales, vläit vu Psychologe vu watfir Schoulmeeschter einfach ze ginn. Well et deet mer leed, ech weess net, wéi dat geet mat enger Regelausbildung vu véier Joer an dann nach dräi Joer Stage an dann ze soen, esou, elo fänkt mer un, de Beruff tel quel ze bradéieren. An ech soen dat virun allem am Interesse vun all deenen Elteren oder zukünfteg Elteren un enger qualitativ héichwäerteger Schoul. Eng qualitativ héichwäerteg Schoul brauch och qualitativ héichwäerteg Schoulmemberen. Personal, an dat bedeit eng zolidd Qualifikatioun. Da si mer nach, mee do ginn ech elo net weider drop a, mir hunn de Communiqué gëschter publizéiert, op d'Situatioun Luxair agaangen an datt do eeben eng Direktioun ganz gutt berode wär, eng aner Personalpolitik op ville Pläng ze féieren. An dann hate mer, nee da si mer, si mer eng fäerdeg gewiescht. An och mam Nationalvirstand ware mer do fäerdeg. Voilà, ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren.